بەڕێزان سڵاو لەم لێکچەرەدا باسی پایثۆن لانگویج دەکەین و لە سەرەتادا باسی ئەو تولکیتە دەکەین کە بەکاری دەهێنین بۆ نووسینی پایثۆن کۆد ئەگەر بچینە

دیسکریپشنە هەیە کە چی تولکتێکە تولکتێکە تەبان دەربارەی دەیتا ساینسە کۆمەڵێک سۆفتوێری جیاوازی تایە کە هەمووی بەکارهێنرێ بۆ دەیتا ساینس ئەگەر کلیک بکەین لەسەر داونلۆد لە کۆتاییە بۆمان دەرەکەوێت کە ئێمە ئەتوانین ئەنەکۆندا ئینستۆڵ کەین یان سێتاپی بکەین بۆ ویندۆز و بۆ ماک و بۆ لینکس لە ڕێگەی ئەم لینکانەی خوارەوە، بۆ ویندۆز لینکی شەست و چوار بیت و سی و دوو بیتت هەیە بە پێی کۆمپیوتەرەکەی خۆت وە بۆ ماکیش ئەم لینکانە و بۆ لینکسیش لینکی تایبەت بە خۆی هەر کاتێ بۆ نمونە ئەگەر ویندۆز بەکار بێنی ئەتوانی کلیک لەسەر یەکێ لەم لینکانە بکەی بە پێی کۆمپیوتەرەکەی خۆت کە شەست و چوار یان سی و دوو بیتە وە کاتێ کە تۆ کە کلیکت کرد لەسەر ئەمە بەتاکی سۆفتوێرێکت بۆ داونلۆد دەبێ و سۆفتوێرە عادەتەن فایلێکی EXE بۆ ویندۆز بە چەند کلیکێک لەسەری کاتێک ڕنی ئەکەیت و نێکست دەکەیت یەواش یەواش ئەبینیت کە ئەوە نەکۆندایە سێتەپ ئەبێت کاتێک کە سێتەپ بوو بۆ ئەنەکۆندا مثلەن لێرە کەمە لە لەم کۆمپیوتەری ماکە تەمان لێرە بەکارێ هێنین کە کلیکەکەی لەسەری بەتاکیت لە وندۆزیشە هەر هەمان شێواز و شکلی هەیە ئەبینیت ئینڤایرۆمێنتێکت بۆ کرێتەوە تولکیتێکت بۆ کرێتەوە کە کۆمەڵی سۆفتوێری تیایە لەوانە جۆبیتەری تیایە لەوانە سپایدەری تیایە لەوانە ئاڕی تیایە وە هەروەها کۆمەڵی شتی تری تیایە کە ڕەبتی بە دەیتا ساینسەوە هەیە ئەوەی کەمە ئیشمان پێیەتی بە تاکید لێرەدا باسمی لە سپایدەر ئەکەین ئێمە هەوڵدەین سپایدەر بەکاربێنین بۆ نووسینی پایتۆن لە بەرەوەی واجهەکەی زیاتر وەکو ماتلابە و ئەو کەسانی کە شارەزای ماتلاب بن ڕەنگە ئیشەکەیان بۆ ئاسانتر بێت و و بە شێوەیەک لە شێوەکان ڤارێبڵەکان و نرخی ڤارێبڵەکانمان پیشانەدا شێوازی کۆدەکان و جێبەجێکردنیشیمان لە هەمان شوێنە پیشانەدا شتێکی گرنگ بە نیسبەت ئەنەکۆندا ئەوەیە کە ئێمە قسە لەسەر ئینڤایرۆمنت بکەین ئینڤایرۆمنت لە ئەنەکۆندایە بریتە لەو ئەو شوێنانەی کە چەند لایبرەریەکی تایبەت بە خۆی لە تیایدا سێتەپ ئەکرێ هەر کاتێ کە تۆ ئەنەکۆندات سێتەپ کرد ئەبینیت یەکەم جار ئێنڤایرۆمێنتێکە بۆ دروست ئەبێ عادەتەن ناوی بەیس یان ڕووتی تیا بەکارەهێنرێ بەڵام تو خۆت ئەتوانی کۆمەڵێک ئینڤایرۆمێنتی تر دروست بکەیت لە ڕێگەی ئەم کریەیتەوە کاتێک کلیک لەسەر کریەیت ئەکەیت ئەلێرە ئەتوانین ناوی عینەکە بنووسیت ناوی ئینڤایرۆمێنتەکە و هەروەها

ئینڤایرۆمێنتێک. ئەگەر بگەڕێینەوە دواوە ئەبینین کە ئێمە ئەتوانین لە ڕێگای ئەپلیکەیشن ئۆن ئە لێرە ئینڤایرۆمێنتێک لە ئینڤایرۆمێنتەکان هەڵبژێرین بۆ نموونە من ئەنەکۆندا سێ هەڵبژێرم و دواتر دێم لەنجی ئەو سپایدەرە ئەکەم ئەگەر لەنجی سپایدەر بکەم ئەو سۆفتوێرە بۆ کرێتەوە کە من ئەتوانم لێرە پایثۆنی تیا بنووسم لێرە سپایدەر تەمان ڤێرژنەکەی دیارە سپایدەر چوارە تەمان ئەبینین لە ناو سپایدەر چوارە ئەم واجهەیەمان بۆ دروست ئەکرێت شوێنێکمان هەیە پێوترێ ئێدیتەر ئەم ئێدیتەرە بەکارئەهێنرێت بۆ نوسینی کۆد وە لێرەشە کۆنسۆڵمان هەیە کۆنسۆڵ وەکو کۆماند ویندۆز وایە کە ئەتوانی بە دایرەکتلی یعنی کۆدی تیا بنوسی مەسەلەن شتیکی زۆر بەسیت بڵێن چوار کۆ سێ یەکسانە بە بورن چوار کۆ سێ یەکسانە بە حەوت نرخەکەت ئەداتێ و هەرچی کۆدێکی تری ماتلاب ئەتوانی ئێکسێل لێرە جێبەجێ بکەی مەسەن بۆ نمونە من ئەموێ ئەم دێڕی یەکەمە جێبەجێ بکەم تەبان ئەمە هیچ شێوازە هیچ شتێکمان پیشان نادات لەبەرەوەی تەنها ئیمپۆرتی لایبرەریەکی کردو بەڵام ئەتوانین لێرە کۆدەکان بە دایرەکتلی ڕەن بکەین بە تەکید ئەشتوانین لێرە ڕەنی بکەین هەر کاتێک لێرە ڕەنی بکەیت هەموو ئەو پیس ئۆف کۆدەی کە لە ناو ئەم ئیدیتەرەدا نووسراوە ڕەنەبێ ئەوەی کە گرنگە لێرە پەنیسۆ سپایدەرە باس بکەین ئەم شوێنەیە ڤارێبڵ ئەکسپلۆرەرمان هەیە کە هەموو ڤارێبڵانی کە دروستە بە دوای بێ کە کۆمەڵێک کۆدت ڕەنکرا لێرەدا دەرەکەیە ئێستا حالیان هیچمان ڕەن نەکردو ئەگەر ڕەنی بکەین

ئەمە کورتەیەکە دەربارەی سپایدەر و ئەنەکۆندا کە بەکاریان دەهێنین بۆ نووسینەوەی کۆدی پایثۆن لە لەکچەرەکانی داهاتووە زیاتر قسەی لەسەر دەکەین ئەستان خۆش و سەلامەت بن